Сәлам, дуслар! Узган атнада 40 килограммлы водолаз киеме киеп, су астында йөзгән идем. Ышанасызмы? Атна буе бөтен тәнем авыртты. Менә шул арка сызлауларын бераз яздырыр өчен бүген спорт мәйданчыгына килдем. Кичә шушы Ярчаллы спорт комплексы янынан узып барганда, урамда зур тенниста уйнаучы балаларны күреп кызыгып калдым. Яшьләр өчен мөмкинлекләр күп хәзер. Кил дә шөгыльлән. Эх, без кечкенә чакта да төзелгән булса ул, үзебездән әллә нинди спорт мастерлары чыгар иде инде. Бәлкем, хәзер дә соң түгелдер, чөнки минем бүгенге тренерым бик ышанычлы кеше.
Тик кисия мин бу спортка оста түгел бит. Мин җиңгерәп тетика белән шөгыльләндем. Бу спорт белән мин буш вакытларда гына шөгыльләнәм. Менә бер ике ел элек башландым инде, шуңа ошап китте бик. Хәзер туктап, туктап булмый. Бу безнең э, менә шушындый бик мотор кортлар шәһәребездә бер, бер генә җирдә ярчалы, ярчалы спорт комплексында була инде. Бүтән җирдә юк. Моны 5 ел элек э, төзегәннәр ие. Менә хәзер балалар Безнең отделение теннис отделениесендә җиде ел шөгыльләнәләр. Үзе уже зур уңышлар күп балаларның. Безнең менә э, Настя Сухарука белән Катя Воробьева республикабызның э, беренче ракеткаларын стоп йөриләр. Яршалы мәктәбендә өч тренер эшли. 94 балалар шөгыльләнә. Шул менә җәй көне безнең монда өч корт була инде. Кыш көне без залда шөгыльләнәбез. Алла бирса, быел э, капитальный ремонт ясыйлар. Залны универсальный э, покрытие булырга тиеш. Шуңа күрә уңышлар, уңышлар бар безнең. Әйдә, уйныйбыз хәзер.

Көн бик матур, көзләр дә килеп җитте. Кием турында уйларга кирәк. Кызлар, трендта нәрсәләр беләсезме? Сер итеп кенә әйтәм, быел каракульчы пальто кисәгез, сездән дә текә кеше булмаячак. Кичә генә кенә әле Чаллы Юдашкина янына кергән идем. О, андагы яңалык, сөйли дә сөйли, сөйли дә сөйли, көчкә туктаттым. Аның киңәшләрен тыңлагыз әле. Сезгә дә файдасы тими калмас.
Үткән җәйдә мода шушындырак дип табылды, уңайлы, җайлы, тездән өсте, тездән аз гына остарак озынлыкта Озын теге җайсыз киемнәр кию артка калып бара. Төп идея булды үткән җәйдә хатын-кызның серле фигурасын подчеркивать итеп, ассызыклап билле кием, билне аерым ассызыклау. Бизәлгән каешлар, чылбырлар, төймәләр белән бизәлгән каешлар. Каеш э, ассимилироваться ителде хәзер киңәеп Корсет формасындагы коешлар да модага кереп китте. Җәй көне юка, җиңел тукымалар файдаланылса, көзгә таба инде кереп киткәндә калынрак, җылырак тукымалар драп, кашемир, трикотаж һәм дә күн Натуральный, дип әйтәбез инде, күн, кожа, натуральный кожа. Замша модада хәзер иң төп мода безнең хәтта күлмәкләргә дә, костюмнарга да мех өстәү кереп бара. Хәзер Мәскәүдә менә мин ишеттем әле, мин күрмәдем, Төркия чыгара башлаган бик зур мигдарда, бик зур Ассортимент дип әйтик инде ясалма мехлар. Моны Greenpeace белән заниматься итүче линия бигрәк тә инде мехка каршы, мехка каршы төшеп уйлап чыгара һәм тәкъдим итә. Төркиядә бик күп э, мигдарда чыгарала башлаган һәм Мәскәүдә мин ишеттем инде быел искусственный мех, ясалма мех модада булыр дигән фораз Бер үк микъдарда модада булачак ясалма мех һәм чын мех икесе. Күн, замша, шулай ук ясалма күп микъдарда булачак һәм модага кереп бара шушы әйбер. Шушы сезонда, яңа сезонда безнең шушындый тенденция булачак. Без инде тун кисәк, шул шундый ук мехтан, шундый ук төстә бүреге булсын, сапаги шушы стильдә булсын дигән идея белән яшәсәк, ә хәзерге көндә бу әйбердән кире кайтып, без бигрәк тә мех әйберне минимальләштерү турында сүз бара. Тун меховой тун кигәнсең икән, бүрек һәм сапаги аяк киеме уже күннән күннән булырга тиеш. или бәйләнгән, или трикотаж. Жилетлар бик модада, җәйге, җәйге фасонда инде ул жилет билгеле блузкалар белән, водолазкалар белән киелсә. Ә кыш көне инде э, меховой жилетлар бик мода хәзер. Э, э, әйтеп киттек инде шул ук опять хаман хатын кыз за рулем хәзер. Машинада йөрергә ярата. Бик уңайлы, бик җайлы, җылы. Һәм матур, эстетично жилетларны кияләр, калын бәйләнгән свитерлар белән, трикотажный свитерлар белән. Меховой жилетлар мода кереп китте һәм быел бик зур спрос булачак меховой жилетларга тоже. Норканың дәрәҗәсе төште, һәр ике хатын кызның

Тормышны бик яратам, авылны бик яратам, ял итергә яратам, диңгезләргә йөрергә яратам, чит илләргә йөрергә яратам. Вакытны э, файдалы итеп үткәрәм. Э, русча әйткәндә, здоровый образ жизни. И, ни, күп вакытны табигатьтә үткәрергә яратам, дуслар белән. Шуңа күрә дә әле без менә дуслар белән бик интересный, бик кызыклы идеялар белән янып йөрибез. Э, общественная организация дип әйтәйен, инициативная группа. Боровецк шишмәсен торгызып, яңартып йөрибез. Шунда купель ясарга менә бүген эшкә тотынабыз. Купель инде ул ванна дигән сүз 2 метрга 4 метрлы ванна халык өчен файдалы эш эшләп йөрибез. Җәй көне һәм кыш көне коеныр өчен. Мин э, шушы эшкә дусларны, туганнарны һәм барлык кешене чакырасым килә. Без менә синең белән бик матур күлмәкләргә, шулай ук көзге, кышкы киемнәргә тукталдык. Менә минем әле тагын э, синнән шуны сорыйсы килә. Баш киемнәре, шарфлар хакында да. Алар бит хатын-кызга тагын да серлелек өсти инде. Бу өлкәдә ниндиерәк яңалыклар көтелә? Менә хәзер мин кибеткә керәм, бәлкем минем белән кереп киңәшләреңне бирерсең? аксессуары дип әйтәбез бит инде э, кием генә түгел бит әле аяк кием сумкалар баш киемнәр шарфлар пояслар менә бу аксессуар дип атыйбыз алар шулай ук тәңгәл килергә тиеш кигән киемгә туры килергә тиеш Җиңел, җайлы булырга тиеш, уңайлы булырга тиеш. Хатын-кызны хатын-кыз итеп күрсәтә торган детальләр инде болар аксессуарлар бигрәк тә юка яулыклар, шарфлар. Аны инде кыш көне дә, җәй көне дә кулланырга мөмкин. Бу хатын-кызны аерым бизәп тора торган өлгеләр инде. Хатын-кыз киемен сызыклап, бизәп, матурлап тора торган детальләр, аксессуарлар булып тора инде. Бу сумкалар, аяк киеме, пояслар, яулыклар, шарфлар. Мин әйтер идем, Алар ашык, яркий төстә булырга тиеш. Кием бигрәк тә однотонный ди модада хәзер. Однотонный, шуңа күрә э, детальләр инде аксессуарлар э, яркирак, ашыграк, бизәлгәнрәк булса, бигрәк тә актуаль санала бүгенге көндә. Менә синең шарфың һәм сумкаң э, модага туры килә торган. Ә менә сумкаларга сумкаларга аяк киемнәр тукталганда табигый төсләр, натуральный төсләр дип әйтик инде менә. питон, крокодил тематикасы бик модада. Ну, шулай ук яшьләр өчен бигрәк тә менә яркий төсләр, э, ачык төсләр актуаль санала. Бу сезонда модада булачак кечкенә сумкалар. Кечкенә, бу беззаботная женщина э, образы була инде бу. Түгел анда олы сумка күтәреп, хозяйственный сумка күтәреп, сумка тутырып кибеткә чабу түгел, ә беззаботная женщина, кечкенә сумка. Монда инде Серле сумка ул хатын кыз өчен. Анда бизәнү әйберләре, кошелек, телефон шушы гына булырга тиеш дип уйлыйм мин. Клатчлар мода булачак. Алар инде ашык булырга тиеш. Алар янып торган төсләр, ташлар белән бизәлгәннәре һәм зәңгәр төсләр, табигый яшел төсләр модага кереп бара. Баш киеменә килгәндә, хатын-кызда быел мода булачак э, ирләр стиле. Эшләпәләр, төрле кепкалар, фуражкалар бик модага керәчәк. Элек бит инде әнә катып торган фетрдан эшләнгән эшләпәләр кисәк, шапкалар кисәк, каттырып эшләнгән меховой шапкалар ул авыр, уңайсыз, ватыла, формасы бозыла. Алар хәзер яшендә зур итеп күрсәтә. Алар хәзер модадан төшеп калып бара. Хәзер җайлы, уңайлы, җиңел сумкага да бөкләп кенә тыгышлы Булсын һәрвакытта да кул астында да булышлы булсын шушындый уңайлы баш киемнәр малда. Эшләпәләр универсальный егетләргә дә, хатын-кызга да бара торган әйберләр шушылар модага кереп бара. Матурмы? Матур, әйе, җыйнак. Менә җыйнак матур.
Шулай ук табигый төсләр һәм ачык төсләр, зәңгәр төсләр, яшел төсләр, кызыл төсләр.

Һәм шушы баш киемнәрен бизәп, өстәп тора инде безнең яулыклар, шарфлар. Шарфлар ул һәрбер сезонда да кулланыла торган әйберләр. Кыш аенда, көз аенда гына түгел, ә җәйге айларда да Менә бит әле син бик матур шарф кигәнсең. Җәйге юка шарфлар хатын-кызны тоже бизәп матурлап тора торган өстәмә бер деталь аксессуар инде ул. Халык үзенә җайлаша, модельерлар уйлап тапкан әйбернең генә кими, үзенә җайлы, уңайлы булсын дип тырыша. Шуңа күрә хәтта инде модага кереп бара хәзер аерым бер яркое пятно итеп киюдә шарфларны. Аның обязательно киемгә или сумкага туры килүе бик мөһим түгел.
Белгәнегезчә, спортсменнар бик тәмле ашарга яраталар һәм шул ук вакытта һәрбер калорияне санап. Һәм шуңа күрә без бүген Шундый җиңел һәм шул ук вакытта туклыклы ризык пешерергә булдык. Ул фарш белән кабачоктан торачак. Һәм башка яшелчәләрне кулланабыз инде без моны пешергәндә. Сезонына туры китереп, бик тәмле ризык булыр дип көтеп калабыз. Безгә моның өчен кирәк булачак, әлбәттә инде, кабачок, фарш, аннары рис, Помидор, суган һәм сыр өстенә сибергә һәм килеп чыккан безнең ризыкны бизәр өчен салат һәм укроп. Баштан фаршны кыздырабыз. Кабачокны чистартабыз. Фарш без әзгерәк кызды һәм без аңа суган өстибез. Хуш исле. Тәмен чыгара башлый хәзер. Тәмен чыгара. Бачокны кисеп, түгәрәкләп кисеп, аның уртасын алачакбыз. Калынлыгын 1-2 сантиметр итергә була. Әгәр дә инде бик яратасыз икән, кабачокны калынрак итсәгез дә ярый. Менә безнең түгәрәкләребез әзер. Хәзер Фарш та кыза. Шушы түгәрәкләребезне тозлы манны ярмасында әвәләп кыздырабыз. Помидор безнең ризыкның эчлегенә керәчәк. Шуңа күрә аны түгәрәкләп кисәбез. Помидорларыбыз әзер. Хәзер сырны әзерлибез, аны терка аша чыгарабыз. Әзер фаршка алдан әзерләнгән бүрттерелгән дөге ярмасын кушабыз. Бу безнең ризыкны тагын да туклыклырак итәчәк. Әлеге катнашма безнең кабачкиларның эчлеге булачак. Без кыздырылган кабачкиларны дапага күчереп, уларны тезеп куябыз да һәм Эчлекләрне тутыра башлыйбыз. Алюминием тагын бер-ике түгәрәгем әзер булганчы, калганнарын әзерли торабыз. Аларны инде соңыннан тутырып бетерәбез. Безгә кирәк булачак хәзер помидор. Помидорны шулай ук шушы итле эчлек өстенә куябыз. Һәм аның өстенә әз генә майонез. Ризык пешкән арада без аны бизәр өчен астына салат яфраклары җәеп әзерли торабыз. Безнең ризыгыбыз әзер булырга 5-10 минут кала, без аның өстенә сыр сибәбез. Ах, исләре! Һәм тагын 5 минутка кире тыгып куябыз. Ах, исләре! матур итеп савытка тезәбез дә. Табынга чыгарабыз, ашларыгыз Тәмле, иләрегез ямьле, табыннарыгыз һәр вакыт шундый тәмле, туклыклы сый-нигъмәтләр белән тулып торсын.
Әйдә инде Исия, күп утырдың, утырма, уйнарга чык әйдә. Хәзер хәзер чыгам. Менә бүген Фирая Солтанова Ждановадан өйрәнеп калган массаж ярдәмгә киләчәк. Чөнки ул Фәкать спортчылар өчен. Мин бүген үземне шулар рәтенә кертәм. Сезнең арада да андыйлар бардыр. Игътибар белән күзәтеп, язып барыгыз. Танылган дөнья күләм йөгерешченең массаж ясавын сез әле беренче тапкыр күрәсез. Ул аны күңелен биреп, һәр ноктасына үтеп керерлек иттереп ясый белә. Мин дә татып карадым аны. Менә ул массаж. Сез инде барыгыз да беләсез массажның күп төрләрен. Ул классический общий массаж, спортивный, лечебный массаж, косметический. Мин үзем спортсмен буларак, спортсменнарга күп тапкыр массаж ясарга туры килә. Спортивный массаж, аның инде Спортивный мында төрлесе бар. Спортсменнарга старт алдыннан тонус булсын өченгә, аннары соң да билгеле инде авыр тренировкалардан соң тәне тынычландыру өчен, йокларга беренчедән рәхәт булсын өчен ансы расслабляющий массаж бигрәк тә кирәкле дип таныла спортсменнарга. Бүген шул спортивный массаждан чыгып, менә безнең үзенең спортсменнарга Америкада да күп спортсменнарга ярдәм итәргә туры килә. Авторский дип әйтер идем үземнең башкарган эшләремне. Ни өчен дисәгез, аны инде 30 ничә ел йөгереп йөреп миңа күпләр массаж ясарга туры килде. Мин массажистларга карап та үземә кирәк, үземә ниндидер тәҗрибә алырга мөмкинлегем булды. Ясаган икән массажны, сәгатькә карап түгел, кешенең проблемасын, төпләп аңлап, аңа ярдәм итү эше белән эшләргә кирәк. Арка сөякләре позвоноклар дибез, воспаленный вакытта алар һич кенә дә кешегә йөргә генә түгел, йокларга да кайбер вакытта күп тапкыр борчый. Арканы җылытканнан соң бастырып башта кешенең проблемасын күргәннән соң Разглаживание белән, растирание белән арканы җылытканнан соң. Спортсменнарның кул эшли бит, аяк эшләгәч. Менә бу мускуллар өлкәтеп калган чаклары бар инде. Аларның читтән, шушы читтән торып, кешегә күренми торган, массажистларга күренми торган асулы шушы җирләрен э, аерым игътибар белән Массаж ясарга туры килә. Кулларына да шулай ук. Кулларына да аны связкаларына көч килә шушлай. Мин үзем беренче тапкыр дөнья беренчелегенә барганда үзебезнең массажистларга ушым киткән иде. Ни өчен ушым киткән иде алар кулга массаж ясаганга? Шуны мин аны практикага кертеп калдырдым. Һәрбер спортсменның кулына шушы э, бармак миләренә кадәр йомшак кына итеп аны расслабить итәргә кирәк икәнен аңладым. Шушы ук а, мине приемнарына билгеле уң ягына да ясыйм сул ягына да ясыйм анарысын аерым инде шул ук хәрәкәтләрне арканың икенче ягына ясыйм спортсменнарның инде тазобедренный дибез бит инде суставтан менә монда особый кайбер вакытта күп кенә проблемалары була менә шушылай иттереп алдан О, шушылай менә кул белән алып, ул бик нәрсә приятный нәрсә түгел ул. Аның үзен шушылай менә разрабатывать итәргә э, итәргә тырышамын. Аның файдасы тия аякка да, ул аның файдасы тия э, шушы э, нервларга да воспаление вакытында шушылай күтәреп менә шушылай мин ясаганча шушылай ясарга Тур ителгән чаклар күп була. Шушылай итеп, мына күтәреп лопаткасын шушылай күтәреп асларыннан шулай итеп итсәң, аның э, билгеле бер массаждан икенче массаждан соң авырту вакытларда күп була, авырткан кебек була. Ә инде ул биштән соң, тагын да сигездән соң аның ничектер файдасын күрә башлыйсың башта. Һәрбер массажның обострениесе одан менә шушылай, шушылай итеп ачып, шушылай иттереп, әле кайбер вакытта күтәртеп тә шушылай, күтәреп тә менә шушылай иттереп, э, авырткан хәлгә китереп шушылай түзәргә туры килә. Менә шушылай иттереп ана әкертен генә барсаң, менә шундый движенияләр белән лүле әйткәнемчә кулларны шушылай әкертенләп Аннары соң Белмим, үземә ошаган нәрсә кешенең ясаганын белмим, менә шулай позвонокларны һәрвакытта аерым өчен шушындый движение белән аерып полностью чыгарырга тырышам. Менә начар китә. Менә. Мин аны үзем кирәк дип тапканга күрә эшлимен. проблемный кешеләрнең бармакларын, кулларын шушылай итеп э, растягивать итәргә итәм. Э, Утырткан килеш полностью, конечно, егет. Һәрберсенең дә шушылай кулларын Сәламәтлекнең кирәген аңланга күрә, сезгә массажга йөрсәгез и дип әйтәм. Массажның кирәген күбрәк хәзер бүгенгесе көнне яшьләр аңлый башлый икән. Мин аның өчен үзем бик тә канәгать кенә түгел, сөенер идем. Ә инде аяклар авыртмаса, травмалар булмаса, Билгеле, сез барыгыз да результатларыгыз бүген генә түгел, еллардан үткәннән соң да шул югары нәтиҗәдә калачак. Шуның өчен массаж белән дус булыгыз. Авырта икән аякларыгыз, кулларыгыз массажистларга барырга һәрвакытта әзер торыгыз. Сезнең белән саубуллашыр чак килеп җитте.